Alles rullt. Alles rullt ma Pull. Jo jo jo. Di Back.
Hello my friend. Gudd a bei dir? Mega gutt.
D'Joer gutt nei ugefaang. Jo et geet also wéi gesot gemittlech mee et geet jo. Et geet jo mir haten eis dëst Joer am Fong nach net gesinn dat éischt Kéier dat mer elo zesumme kommen elo fir den fir de Podcast natierlech dat heescht vu menger Säit alles Guddes natierlech am neie Joer. Mir sinn elo e bëssi spéit mee voilà och no baussen elo jiddwereen alles Guddes. Alles Guddes am neie Joer. Et wor e ganz relaxen Iwwergank vun engem Joer op dat anert et ass net vill geschitt ausser natierlech datt mer an enger geopolitescher Kris sinn. Ja. Äh, ausgeléischt duerch keen anere wéi eisen äh, gudde Kolleg den äh, Donald. Donald J. Trump, Mann. Ähm, Ja. Natierlech muss man, mir mussen, mir kënnen net anescht wie mir mussen drüber schwätzen, ähm, wat leeft am Moment op der Welt an wat leeft mat den USA. Nee, war witzig, weil, ja, wie gesagt, wir waren Jo, éischte Januar war jo, jo, nei Joer, propper eragefeiert. A wat, wat héiere mer zwee Deeg drop? Zack, USA attackéieren Venezuela. Bon, attackéieren ass e grousst Wuert, mee se hunn einfach de President gecaptured an der Haaptstad wéi wa näischt wier. Also, dat ass einfach wéi, wéi an engem Film. Also, dat ass verréckt, dass dat, Joer fänke mitteg un an zack hunn se den President gecaptured. Also Showdown zu Caracas. ähm, richteg vill Saache scho richteg erwähnt. Ähm, also et huet sech iwwer Méint ugedeit. Ja, Et huet sech scho, iwwer ja. Méint ugedeit, wann een eng Kéier e bëssi zréckgeet. Ähm, de Regime gouf souwisou schonn äh, 2021 meng ech gouf schonn en Arrêté

Voilà.
Also, mach du mal da, was du willst. Ähm, du hast schon den ersten Punkt, okay, hun, du hast überhaupt recht, das auszustellen, ob hier, okay, ja, aber dann darf es, kannst du einfach so festhalten, wahrscheinlich, nee. Und das ist ja auch nie etwas geschieht, wie den Biden da war. Nee, nee, also, das ist einfach nur weitergelaufen.
Das Ganze mal ähm, Trump ist ja dann, äh, das Jahr, also das letzte Jahr, zurückgekommen. An ganz schnell ass du nach kloer ginn, okay, si huele lo och e bësse méi militäresch Aktioune géint se, géint Venezuela selwer. An ënnert dem Pretext fir géint Droge virzegoe si jo da Booter ugegraff ginn, méintelaang elo, wou se déi einfach mat Dronen entweder saiséiert hunn oder carrément wierklech bombardéiert hunn. An ëmmer ënnert dem Pretext, datt et Drogeboter sinn, ouni. Jo, mä hie sot jo ëmmer, well den Trump, well den Trump sot jo ëmmer, si bréngen all Droge vu Venezuela an Amerika. An hie sot jo, hien ass dergéint. An dofir sot en, hei attackéiere mer all déi Schëffer mol. A gesot huet, okay, jo, fir hien, op deene Schëffer sinn Drogen, déi dann an eist Land kommen, verbreeden, wat net gutt ass fir d'Populatioun. Dat heescht, Nike, National Security, huet e gesot, hei, mir si géint Drogen, Mir wëllen dat net an dofir war dat säi Grond, wéi s de sees, jo, mir wëllen dat bekämpfen an dofir huet e all déi Ja. Booter dann attackéiert oder Ja. saiséiert oder wat och ëmmer der gemaach Äh, huet. sinn dat dann alles äh, Drogeboter? Bah, fir den Trump jo anscheinend. Ech soen net fir den Trump, ech soen Nee, also wat- offiziell.
Déi meescht war jo mat Ueleg, also mat Pëtrol. An ja, fir, fir hien war dat en Pretext, wéi, wéi man ze soen. Fir hie war dat eigentlich e Pretext, Pretext ze soen, hei, äh, dat sinn, äh, Drogen, an ech mengen souguer wann et mam Pëtrol war, ech mengen et waren och e puer wou gesot huet ass Pëtrol, mee saisieren se well se Embargo haten. Si hate Sanktioune géint d'Land, genau. Dofir hu se gesot hei dee kënne mer och saisieren dofir, also. An op wat hunn déi Sanktioune baséiert? Boah, keng Ahnung, op Spekulatioune villäicht, ech weess net, also da muss den Trump froen, also. Dat heescht och erëm illegitim Sanktioune géint e Land. Hien huet seng Grënn villäicht hannendrun, mee bon ech mengen hie weess méi wéi mir, mee jo, also wann s de elo emol esou global liest, Dat eescht, wat se gesat hunn, Embargoen op deene Schëffer, an d'zweete war Drogenpretexter, dat heescht. Also mir si mer kloer, datt et sinn de Pretexter, se sot jo iwwerall, et ass fir géint d'Amphetamine-Kris an den USA unzekämpfen. A et ginn jo och Graphen, wou elo scho gesot gëtt, jo kuck, wéi krass dat zrëckgaang ass, säit den Trump an Office ass. muss e wësse vill vun deene Graffe sinn äh, gefälscht an verschiddener, déi s de gesäis, äh, ass et schon Enn 2024, wou du fänkt erof ze goen. Mhm. Wou am Fong méi du mat der ze dinn huet nächt mam Trump mat Nein, deene fair, Schëffer, ja. mir einfach dass de Grenz zu Mexiko vill méi äh, securiséiert ginn ass erëm. An dat am Fong do déi meescht Drogen am Fong rakommen, déi kommen net duerch d'Schëffer vu Venezuela ran. Natürlich. Ähm, an Asian sind doch kein Vitamin drogen das sind méi äh, normal Kokain mhm. drogen an ähm, die meescht vu Venezuela gin och net an USA die kommen an Europa Datcht am Fong voilà, to äh, Pretext fir ja. méi ekonomisch gin ze vir ze goen Wölf fir war fir allem äh, muss wëssen dass Venezuela Mat déi gréissten Ölreserven huet op der Welt. Dass déi gréisst.
Venezuela ass déi gréisst Ölreserv op der Welt. Mat déi gréisst. An et ass och net, gëtt nämlech Ënnerscheeder och am Ueleg. Well d'USA hunn am Fong och vill, mee et ass en Ueleg, dee si net weiderverwende kënne fir déi Industrie, déi se hunn. Da muss een och denken, dat heescht, ech ka lo net soe wat genau den Natur vum Ueleg ass, mee deen Ueleg, dee s de a Venezuela fënns, Äh, den muss net soviel weiter verschaffen fir dass den direkt kann fir dass den direkt kann benutzt gin derchten das extrem wichtig fir natürlich de Funktionament vun der amerikanischer Societäit fir der denkt ze gin geguckt dat sinn sie hunn eng Reserv vun 303 Billioune Barrels wees se fir ee Barrel ass a Liter ne dat sinn 159 Liter dat sech hire Reserv sinn 48.177 Milliarden Liter Crude oil hun se als Reserv bei hinne am Land. Kanns mer e Präis drop ginn? Nee, dat kann ech der net ginn. Bei Präisser si jo anscheinend scho an d'Lut gaangen, well säit deem den Trump elo drop komm ass, well wëll dat jo e bëssi elo erëm, wéi nennt dat, kontrolléieren a e bëssi kontrolléieren, wou d'Ueleg higeet, well dat war jo och ee vun de Proble, also ee vun den Haaptgrënn, dass si jo dann och op Venezuela komm ass, wéi mer dat virdru scho gesot hunn, als Oil Control. Also hie wëll dat bëssi, de ganze Pëtrol e bëssi kontrolléieren. Well wéi gesot, jo, wéi mer gesot hunn, dat ass jo déi gréisst Reserv vun Ueleg. An de Problem war mat Venezuela, hir Exportatiounen, also wann s de verglach wat 1990 war, ech hat et gesinn, 1990 hate se 3,7 Milliounen Barrels den Dag, also transforméiert oder exportéiert a sou weider, a elo 2024 war et zwëschen 0,9 an 1,1 Millioun Barrel am Dag. Mhm. Wat de Grund drun ass einfach, dass se äh, Infrastruktur näisch gemaach hun dommer da also si hun net investéiert sind ganz normal so go gelos also weiter da war oft vu den Grënn vun Trump wo gesot okay wir müssen Urle schon bis an Spiel rabringen mhm. an äh, dann ja du führt noch eng eng Pretexter och also dann also et gi gi gi puer Grënn muss natürlich denken Jo, an den noncher Jore wou wou vill méi Business mat den USA gemaach ginn, wou noch vill méi äh, amerikanesch Firmen, déi iwwerhaupt den Zougrëff op d'Uelech haten. Mee wat ass geschitt? Äh, 1999 ass den Hugo Chavez gewielt ginn. Ja. An Hugo Chavez, deen huet deemools gesot, hie wéilt äh, dat verstaatlechen, dass et virun allem och de Leit soll ze gutt kommen. Mhm. An mat do huet déi huet déi Doktrin weidergefouert. Ech mengen, kloer Investitiounen hunn herno gefeelt an et ass schwéier elo e kloert ekonomescht Argument fir si ze maachen, fir ze soen, datt de Leit besser gaangen. Dat definitiv net. Mee virun allem ass et den amerikanesche Firma net besser gaangen. A fir datt si erëm do d'Iwwerhand solle gewannen, an ech weess och, datt de Maduro amgaang wor mat China, ze verhandelen. Mm. Et wor jo och äh, chinesesch Diplomat lo do den 2. Januar selwer. Ähm, an Trump wollt einfach net, dass do äh, China Das och du. den eng Portentrée einfach huet op de Marché. Dat ass Ja. och kloer, dass hien dat wëll ofsécheren. Iwwer fir- so fir keng sech. Monopol fir sech hunn an äh, Voilà. Das heescht, et geet em Huelech, et geet em Influence äh, an et geet einfach darum ze kucken, dass een säin, äh, säin Territoire oder seng Influenzraum äh, Mhm. weider verteidegt. D'Fro, déi ee sech elo natierlech muss stellen, ass, Ass et legal? Jo, dat ass jo déi ganz international Fro dann eben, jo, wat de Trump gemaach huet, kann en dat maachen, dierf en dat maachen? Bon, hien huet et gemaach, dat heescht, ech mengen. Also en huet et mol einfach gemaach. Voilà, hien huet et gemaach.
Dat ass kloer.
Mee d'Fro ass jo elo genau, um internationale Level hätt en dat kinnte maachen, ouni vläicht Autorisatioun, well hien hat jo guer keng Autorisatioun, hien huet dat jo einfach vun engem Dag op den aneren decidéiert. en hat nach ëmmer säin säin warrant den engleschen den pardon den amerikaneschen den hie selwer jo ausgestallt huet geriicht fir en op ja, ja, äh, narkotrafiker kann einfach so eng land goen also en heilauschter ah, das froh dat ass lo d'Fro well äh, dat ass am Fong scho geäntwert mee ja nee. genau Ja, fong net. Also, also laut, juristisch, juristisch international genau. droit a Völkerrecht nee dürfen dat net machen. Dürfst du net machen du kannst och net mam Argument kommen d'Wahle wo äh, wär ke legitimen ähm, äh, Vertre- äh, Präsident vum Präsident. Land well d'Wahlen äh, truckéiert wurden oder Boah, gewählt. das geht am Englisch ziemlich viel an. Äh, Voilà, da ginn et da vill an wann der wirklich de Fall ass kann jo sinn mir da muss dat prouvéieren da muss dat den ICC oder jegent den ähm, muss dat äh, beweisen an en offiziellen äh, internationalen äh, äh, wollen ausstellen wo stung loch net vier mhm. dat heescht reng juristisch dürfen net machen ja, like international law dürfen dat net machen an dass du wo bist die ganz problematik dann hier könnt lo well wo geht dat lo weiter also das froh lo as wo ich mal lo stellen as hin und lo gemacht Schin a gutt also ech hun och gesinn also et sinn iwwer 100 Leit gestuerwen also vun den Amerikaner ass jo kee gestuerwen, et sinn e puer Nee. Verletzter, mee bon kee gestuerwen. Esou hu sinn och do eng äh, eng Delta-Force erëm erageschéckt, dat heescht Ja, ja, ech meng Top vun den Top Leit, Iwwer 200 äh, Special Forces hunn ech also selwer verréckt déi also jo. anscheinend méintlaang dat trainéiert hunn. Mhm. Also den Extraction Group huet anscheinend méintlaang trainéiert, se wosste genau wou se géife ragoen. Ähm, se hunn natierlech e ganze Blackout gemaach, dat heescht äh, venezuelesch Truppen hunn näischt gesinn, Näischt gesinn, se wo ja. wossten net wierklech wat kënnt. an dat wor jo och ganz schnell ähm, ja, ganz efficace. schnell gang also, also, ganz efficace, also, Stunde, also, Stunden hat die ganze ja. Operation durchgezun an äh, hien as eng Fra ja, also Maduro as eng Fra fouert äh, an dann eben op äh, New York geliefert ja. also, am äh, PD die am Prisung sitze äh, also de Prisung den äh, so krass äh, inmates am moment äh, das, kannst kein opzielen nee, das, ja, also, nee. Voilà, also, Operation nee, froh as, ja, also, nee, froh bleibt froh also froh schon mal äh, also, legal oder net nee, das net nee, legal, das, legal. Das, also, das beantwort die zweet froh aus wo steht international recht überhaupt noch war das lo froh weil äh, schon angst lo ich net gemacht das gangen bon wieso sie jo kein, kein konsequenzen op äh, USA, dat heescht, hun dat gemaach, schön a gutt, si hunn elo hi gutt do verklot, a gesi mer wat geschitt, also keng Ahnung wat dat geschéien. Mee wat mengen elo déi aner Länner, zum Beispiel Russland oder China oder all déi aner Länner, okay, si hu gesot, si hu gesinn, USA hunn et gemaach, ok, guer keng Konsequenzen, gutt mer dat selwecht vläicht, ne? Also, ähm.
puer Bléckwinkelen do dorobber. Wann s du elo nëmme vum, also fir ween ass internationaalt Recht am Fong mega wichteg? Fir jiddwereen normalerweis. Also Am Fong net fir jiddwereen. Am Fong fir jiddwereen, deen net ee vun deene ganz Groussen ass. Dat heescht, virun allem ass et wichteg fir europäesch Länner. Ja. vun eisem Standpunkt lo Mhm. an vill méi kleng Natiounen, well mir par rapport zu USA, Ja, mir sinn Russland, näischt, ja.
China net d'Leit hunn an och net Militärkapazitéiten Ja. hunn.
Äh, mat China bon, kanns nach e bëssi diskutéieren, mee op mannst Russland an, Mhm. äh, an d'USA, déi vir- déi virun allem USA hu mer näischt dogéint ze maachen. Dat heescht, als Europäer hoffs de am Fong an du hänks dovunner of, dass An den USA, a Russland an a China Leit sëtzen un der Muecht, déi genau esou vum internationale Recht iwwerzeegt sinn, wéi s du selwer. Well soss bass de ausgeliwwert. Sou, elo si mer an der Situatioun, datt weder Russland nach USA wierklech dru gleewen. Mir gesinn et mat Russland, datt se schonn d'Ukrain iwwerfall hunn. Dat heescht, dat ass fäerdeg.
Mat China muss ee méi oppassen, well vill Militärinterventiounen hunn déi net gemaach. Dat heescht, si sinn nach am meescht, ee vun deenen, wou s de kéints d'Argument am meeschte soen, dass se nach méi um internationale Recht festhale wéi déi aner zwee. Mhm. Well, well äh, USA souwisou, wann du iwwer der ganz 20. Joerhonnert kucks, äh, mat all den Interventiounen, déi si gemaach hu, kanns direkt vergiessen, och lo Libyen, Ja, ja, si gi- äh, si gi- Irak, äh, Syrien, vergiet et. Also sinn iwwerall intervenéiert, dat heescht äh, am Fong si si scho genuch coupabel Mhm. iwwerhaapt. Dat heescht, de Problem ass wierklech, wou ass lo nach d'Argumentatioun, fir ze soen, Hä, wann ech géif, du däerfs näischt maachen, wëll Ja, genau. Also kritt een deen, erzählt d'Recht. deen Argument hues du elo net méi. Géint Russland kanns du guer näischt méi soe lo. Ja, genau. Du wäers net zum äh, zum Putin soen, Ah, lauschter, wat s du gemaach hues, ass net cool an äh, komm, geh zréck an dann, äh, nee. Nee. Das, Voilà, dat Argument ass lo komplett raus. Dat heescht, du bréngs dech lo an eng mësslech Situatioun, fir nëmmen nach De Pouvoir vum Stäerkeren hues de lo nach, fir ze negociéieren, fir ze kucken, ob iergend en. Bon, den Ënnerscheed awer nach ass tëschent wat Putin mécht a wat Trump gemaach huet, ass jo net, datt Trump gesot huet, Venezuela gehéiert mir elo. Weess de, dat ass jo net, dat ass jo net nach, also si hunn hir eege, weess de, wat ech. Souwäit ech weess, sot de Putin net, datt Ukrain him gehéiert. Jo, mee e mécht jo alles, datt dat soll geschéien. Wéi soll ech dat soen? Also, si hunn net eng Präsenz do, si hunn net Arméi do, si hu Krich. Also, wéi gesot, si hu wuelwiertlech Krich do. Ech mengen, wann.
D'Venezueler, déi hu kee Krich souzesoen. Also, si hunn net dat gemaach. Jo, okay. Ran a raus, alles fäer-, also net fäerdeg, mee elo gesi mer, wat wäert kommen, mee. Jo, elo gesi mer. Elo, mee et ass keen aktive Krich do, weess de, et ass elo net, si sinn net à voir. Mee ech mengen, et ass och nëmmen, wëll d'USA d'militäresch Méiglechkeeten huet, esou eppes ze maachen. Wann de Putin Ah, wa- hin hat awer gesot Putin hei an Wann de äh, eng Putin Mount- hikritt an eng hätt- Mount hunn ech Ukraine hat Ja, hie mee gesot. dat hunn net fa- fa- falsch kalkuléiert einfach. Ja, Mee wann hien dofir. d'Possibilitéit gehat hätt, esou eng Special Force eranzeschécke fir den äh, Selenskyj erauszehuelen, hätt en dat gemaach. Ech sinn iwwerzeegt. si just net Kapazitéiten.
D'USA hunn einfach äh, abuséiert de Militär Pouvoir.
Ja, mais bon. Si ginn alleng méi fir hir Militär aus wéi déi next 10 Länner zesummen. Nein, das war. Just fir ze soen, dass déi komplett verréckt sinn. Dat heescht, si kënne sou Zeenen maachen. A sorry, ech mengen, et ass och nach en Ënnerscheed zwësche Venezuela an Ukrain. Mir gesinn d'Ukrainer si vill méi staark wéi s de am Fong gemengt hues. Ja dat stëmmt och. Voilà.
Also, also sollst net ënnerschätzen. Nee, nee, so, so, so, an, ënnerschätzen, äh, nee. voilà. Ech mengen de Putin hätt dat och gemaach wann d'Méiglechkeet gehat hätt. Mee en huet se just net, dofir ass dat mm. sou bësse méi en oldschool äh, Krich. Oldschool Krich.
Ma, ja, dat ass méi oldschool. Ja, Leider. Du hues déi Attacke mat den Drone mëttlerweil, déi hu se eng mega domm 5 Mill droen krit zu eng of fir Rakéite vu 50 Mill krit zeëtlerweil futtig maach dat Teescht. Du schon eng Asymmetrie schon a Länger am Woerfär. Mee allgemeng du sinn nach Schützengräbe mëttlerweil do hannen. Also dat jo villmi al nach wie wie lo einfach mat eng schwissen wievill Black ops doran ze fueren an ze kidnappen. Mee dann einfach dat. Wou wou sti mer an. Wéi kënne mer elo, wéi kënne mer elo? Komme mer einfach zréck op Rule of the Jungle, dee Stäerksten decidéiert, wou mer, wou mer higinn.
Jo an nee. Ech mengen, wat an.
Wat ass dann. Den Nodeel an de Virdeel, dee mer hunn, soen ech awer nach, an dass, och dat kënne mer elo beschwätzen, well dass d'NATO awer, ech mengen, mir hunn d'NATO awer, déi eis jo indirekt soll beschützen, wou et awer d'Amerikaner jo u sech. Wéi laang gëtt et déi NATO nach? Mä dat ass jo d'Fro elo.
Dat ass jo dat, wat ech visu jo an nee. Well u sech hu mir ëmmer geschütz ënnert der NATO. Also mir, wann een eis attackéiert, dann attaquéiert se all Memberen an da si mer all an engem Duell. Artikel 5. Genau, Artikel 5, dat ass jo den Haaptartikel, dee jiddweree kennt. A muss soen, dass d'Amerikaner awer jo déi, de gréisste Contributeur sinn. an der NATO largement largement vu wäitem an dofir och wat Trump gesot huet hei lauschtert ab bis 2030 mussen se 5 Prozent vum PIB muss jo an Defense goen also weider mm -hmm. all Land mëcht dat lo well ja si gesinn wat man Ukraine geschitt ass man Russland geschitt ass an ich mengt dat och gut fir eis stëmmt ja och ich meng brand Sicherheet mir mussen awer weisen dass man die Kapazitäten hunn An enke wann USA seet, déi muss dat maachen, jo, indirekt muss mer et da maachen, well wéi s de sees, déi sinn déi Haapt, déi sinn déi Haaptacteure, mir sinn dépendant vun deenen. Mee dat ass de Problem, jo.
Mee et stëmmt elo, well d'Fro ass och elo, wann USA dat elo decidéiert, also Venezuela, si sinn net an der NATO, also dofir. Nee. Mee bon, elo kënne mer nach op den anere Sujet, mat mat Grönland eeben, wat do geschitt. Dat ass meng Fro zu der NATO. Dat ass dann eeben d'Fro elo, well wann hien dat mécht. Mee dat fir mech och keng Paradox ass am Fong, well Grönland ass NATO, USA ass NATO, Europä Europa ass NATO. Mee wann hien elo Grönland, bon hie sot jo net attackéieren, mee bon militäresch vläicht iwwerfale wëll. Also hie sot vill Saachen an en huet ugefaang mat mir brauche Grönland, dat steet nach ëmmer, an e seet hie wéilt am Fong en Deal maache fir et ze kréien, fir et entweder ze Hien zéit jo, hie wëll et kafen. kafen, ja genau.
oder Wann dat net klappt, dann äh, fir war net militäresch virgoen. Si hun ëmmen drech mil Leit do.
Ja, mir das fro Dich mal lo stellen ass all die Länner si jo an der NATO sozu. Mhm. Wann Amerika lo Grönland iwwerfëllt, also iwwerfale wëll an capture wëll, Wat geschitt dann u sech? Dat ass d'Fro elo. Si mer elo dann all ginn Amerikaner, oder? Also, et ginn, et gëtt e ganz einfache Wee, an ech hat gemengt, si géifen dat direkt maachen, datt den Trump erëm grouss ukënnegt, hie géif do eragoen, a Grénlad géif hinne gehéieren, an dat géif dann esou onoffiziell gemaach ginn. Dat heescht, du stationéiers einfach komplett viel mm. äh, Troops do hinner fir sie. Äh, sie kräen der Kontrolle och iwwer äh, Ressourcen, die do sinn. Dat ding wat net wert geschéint, wat kin amerikanische Fändel do henken.
Okay, du sees einfach mir miss do mir kontroléieren alles nee. äh, das nach immer der Grünland Fändel den einfach du hängt respektiv Dänemark huet dat nach Ja, so, Off ja. Offiziell, mee kontrolléiert gëtt et vun Amerika. An ech hätte gemengt am Fong, dat wier den offizielle Wee, wéi se et géife maachen. Mhm. Well dat géing wahrscheinlech rëm d'Europäer och arrangéieren. Well da musse se äh, keng Statements maachen, se musse sech net géint Amerika äh, wieren. Ja, dat war.
Ja. An äh, bon, se géife rëm Face verléieren um, um, um Niveau vun der Welt, mee bis elo hu mer eis jo nach ni konkret zu irgendeps geäussert, wat den een oder den anere mécht. Stimmt. Mir sinn am Moment äh, ouni Réckgrat äh, lafen also wieso rondem. Ech hat gemerkt, dat géif so lafen. Mhm. Mm. Schon awer lo gesinn, dass äh, e Konsortium vu Länder Truppen dohin erschéckt. Ja. Dat heescht äh, Norwegen, Schweden, Deutschland, Frankreich, Frankreich. Frankreich. Dänemark. Ja. Äh, schicke Leute dohin an Deutschland sogar, also Deutschland, wo ja. ich äh, schockéiert sinn. Ich meine, So sie sind schick- schon gelandet.
Ich hab- Ja, 13 Leute. Ja. Also, das ist jetzt so. ja, aber klein Ufänken. Déi 13 wäerten och net déi wäerten voilà, déi Welle vun Amerikaner net komme wa se wäerte kommen. Mee wann Amerika tatsächlich also dat wär verréckt, wa se géife wirklich Militär Aktioune géint Grönland maache fir déi wirklich ze huelen, Mee da d'Fro- wär d'NATO fäerdeg. Da wär et fäerdeg, Dipak. Mee d'Fro ass lo, Wisou wëll d'USA iwwerhaapt Grönland? Well Offiziell wëlle se Grönland fir national security reasons, wëll se Angscht hunn, dass Grönland, si behaapten, dass Grönland géif indépendant ginn am 21. Joerhonnert, dat heescht vu sech vun Dänemark lasssoen, an dass dann entweder Russland oder China sech géifen do implantéieren, esou wéi China et mat Venezuela probéiert huet, datt se dohinner kommen. Ech wëll net soen, datt et dann russesch Territoire gëtt, mee oder chinesesch Territoire, mee datt si do hir Intérêt, Interessen verbreeden. Dat heescht, dat wëll e vermeiden an dofir seet en einfach, et soll USA Aflossraum kréien. Ja genau, an war och well hien hie wollt do säi Golden Dome do man an hie sot fir säi Golden Dome muss Grönland bei hinne gehéiere fir dann déi ganz Sécherheet ze hunn. An datt och wat ganz wichteg ass, datt mat der mam Klimawandel an alles sinn dat déi nei Routes, also Trade Routes gi lo iwwert Grönland an esou weider. An datt och dat wat ganz wichteg ass fir d'USA, datt se dat wëllen da fir sech hunn. An do ass eng och eng ganz staarke Militärbasis do. Ech mengen ech hat et ugeschriwwen, datt de

das eng power position eng strategisch ja, das eng, eng power position wann du hues an dass du ich mein, auch du zu Trump se hey, mir brauchen de fir national security an nach vielleicht indirekt zu so das gut fir NATO wann wann USA indirekt dat hunn weil da können sie so in der Stadt mir hun all die strategisch Punkten ja, fir was net strategisch wichtig fir Reiz Nee, mir, well mir si an der Natur dran, dee Moment, dat wëll ech jo soen. Dat jo, iwwer- Du se jo och dran. Ech weess, mee dat ass jo déi Ironie vun der Saach. Hie wäert sécherlech soen, oh lauschtert, mir hunn et, dat ass gutt, mir maachen der keng Angscht ze hunn, elo kontrolléiere mir e bëssi alles, mir sinn do fir iech, dat ass gutt, weess de, dat ass, dat ass e Wee- kleng Paradox. Weess de, wat ech doranner e grousse Problem hunn? Mm. Wann hie seet, keng Suerge fir iech, mir hunn et jo. Jo, si hunn et. A wa se kee Bock méi hunn, hu si et. Ja, ja, nee, Mir hunn et net. Nee, natierlech. An da wann e kee Bock méi huet eis ze verteidegen, wou ech iwwerzeegt sinn, datt e souwisou kee Bock huet Europa ze verteidegen, dann ass et fäerdeg. Ech menge fir si gehéiert NATO souwisou. Mir, vill vun eise Politiker, virun allem déi méi Boomer Politiker, schaffen nach ëmmer op der Basis, a mengen Aen, datt se mengen, datt de Westen, de Liaison zwëschen äh, USA an Europa nach ëmmer besteet, ech mengen Dir ass fort. Ech mengen Dir gëtt et net méi nee, an net schmengen... Dir ass net mir sou wie se wo. Dat ja okay, méi dat ass net mir sou wie se wo an sorry äh, mëttlerweil an ech versti net fir wat dat net gemaach gëtt en en europäesch Selbstverständnis opzebauen vill komplett. Mir henken einfach oder nur as run.
Ja egal wat ze machen, laf man no. Min weder egent Apps kondamnéiert mhm. all ekonomisch Trades ma man nëmmen op seng äh, op, op sengem Turf op ja, senge Konditiounen an militärisch henk man och komplett un hinne ja, das Powerhaus dat freen also das jo ja, mir viel ze lang davon profitéiert ja mir dofir hummer lu gefangen Defense also mi äh, verspannt äh, mega Budget mir Budget erhéicht ja. Defense weiter wo geht de Budget hin Wéi? Wou, wou, bei wem kafe mer? Ja, okay, mir das normal. Wo willst du sonst kaufen? Mir bauen ja nicht. Ja, ba, für war, für war baust du nicht op hei? Ja, bis du das ab Platz gesagt hast. Bis ja, für war fängst du nicht an?
Ja, weil es zu spät ist. Nein, es ist nicht zu spät.
Dann müssen wir schon ganz, ganz echt anfangen. Fang an.
op manst ja court terme okay geh ja, nach okay. bei sie mir mach lo etwas du gi mal 700 Milliarden aus ja. wat äh, du ja.
do op engem schotteschen äh, Golfplatz äh, ausgedealt huet äh, äh peinlechen Deal vu fir bis hanne fir hun ze fenken. Du kës du 700 Milliarden an der nächste Joren ja, an, auch, an Amerika aus.
Ja, das hin zu he mit liewen an kom am oh, dann die Negociation die Bullshit, man.
Dat si déi Négociatioun, déi mer hunn, datt mer soen, okay. Ja, mir si jick ëmmer.
Jo, natierlech, mee dat si mer jo esou. Mir sinn, Amerika ass e Powerhouse. Wat si soen, maache mer. A wie weess an den nächsten 10, 20 Joer, wat da ka geschitt. Datt de Beweis ass, datt Russland d'Ukrain geholl huet, ech mengen, do ass keen, si kënnen dat mat all Länner da mat och maachen. Weess, mir sinn esou no drun. A mir brauchen USA. Et deet mer leed, dat ze soen, mee mir brauche se. Also haut brauche mer se. Haut eventuell. Déi nächst 10 Joer. Muer. Déi nächst 10 Joer brauche mer se och.

Do kënnt näischt méi Guddes. Wësse mer net.
Oder net méi vill op alle Fall. Dat weess Nee, keen. kuck, kuck dat dach.
Ja, mee et weess een ni.
Mir brauchen, also mir brauchen vill méi eng indépendant Politik an Europa selwer. Dat souwisou. Mir ginn- Dat ginn ech zou. Well mir sinn jo net Amerika, Mir sinn de Europa. Spillball zwësche Russland an Amerika déi ganz Zäit. Ma mir sinn awer perfekt dazwëschent.
Dofir misst et eng méi staark europäesch Identitéit ginn an och e Selbstverständnis einfach. Nee, ech weess, mee bon, dat wäert haut net geschéien, muer och net. Dat wäert Joren daueren. Mee si si jo och déi ganze Zäit am Gaang, Europa auserneen ze dreiwen. Kuck alleng schonn Brexit wor fir d'USA mega gutt. Alleng elo schon wat den Musk mat senge mat X mecht oder mat all den Ennerstëtzungen déi en fir riets Parteien huet, dat sinn alles Parteien déi am Fong Europa wëllen opléisen respektiv Europa wëlle schwächen. An du wëlls mir elo soen, datt d'USA nach ëmmer an Europa gleeft, währends de sou Leit hues déi d'Europäesch selbstverständlech ënnergruewen a probéieren et aktiv Also an een ze dreiwen. Ja, ja, dat stëmmt.
An da sees du, mir brauche se.
Problem ass, lo wéi d'Situatioun hautzudaags ass, deem mer leed, do si mer e bëssi. Ja, well mer alles verschlof hunn. Ja, voilà, genau dat, mir verschlof e bëssi. An Europa huet, Europa huet, hat gemengt, et géif éiweg gutt goen. Mir hunn éiweg net d'NATO eis äh, äh fair share bezuelt fir mhm. d'Defense. Déi Sue konnte mer gutt benotze fir eis äh, Welfare ja, States ze Ech hunn awer och immer leet méi mir sinn am 21 Joerhonnert. Ja. Wien hat geduercht, dass mir nach so domm sinn an nach Krich vermaen also wat de Mali dat och ze soen. Also mir sinn dat och schuet awer dann dat ze soen de Mali also.

an Diplomatie fir sou Saachen. Ja, das Mir war jiddweree seet den Recht lo ass scheißegal, dann, dann ja, da brauchst du Oprüstung. Ja, mir das dat, wat ech mal so als du ass, ja. Mir Menschen, mir sinn net déi Allerhelleg. Also, das dat. Das, äh, wéi sot et, Stein vun Einstein, dee sot, äh, zwou Saache sinn äh, infini, d'Universum an d'Doméit vun de Mënschen. Mee dat ass esou, also Ey, das, äh, ja.
an, an, an, an dofir verstinn ech net fir war och so den ICC äh, so äh, mittlerweile an der Gruwe gëtt wis du einfach guer keng och du en kannst du zou machen Bei UN sech so, weil das für international Law. ja, Ja, da, ja, das ja ja, wahr. kann man so mal am Brede sinn ja Ah, das Problem war bei denen, äh, weil ich schon verstanden ist, weil hin und jo, da- Venezuela jo boah, indirekt attackiert,

Bah, am Fong si se do fir Konflikter an der Welt äh, ze verhënneren ja. oder ze resoluieren. Bravo. Ja. Oh, well nee, du hast weder en Akkor vun hinnen, du hast weder Akkor vum Kongress well am Fong och nach géint amerikasch Dr ja. geht, muss man gënne den Lächel so sowieso net trug lewen. Ähm, lang hier hier tracht du sie och net äh, befollegt. Bon, da gëtt gesot dos kri krich okay ja bon äh, an awer dann äh, der Techte. Äh. Bon, fir sie as du sowieso fir d'USA ass et jo näischt wat nei ass, sinn dat schon Ja. éiweg gemaach. Äh, och an hirer Hemisphär, also si- si- äh, dat jo deemools nach d'Monroe Doctrine. Mhm. Äh, fir dee ganz schnell ze erklären, dass am Fong just ähm, dat war Präsident de Monroe, déi déi ausgeschafft huet, dass am Fong deemools drëms gaang, dass a Südamerika keng weider europäesch Kolonie sollen entstoen. War scho laang, also war Mhm. 1800er. An äh, dass voilà, dass do den, Af den äh, Aflossraum soll zréckgoen, dass dat Amerika soll méi kontrolléieren an dofir géif Amerika an Europa net sou vill kontrolléieren oder net vill mm, Afloss okay. huelen. Bon. Wir wësse keen huet wég Strogal an äh, lo nennt den äh, Donald Trump dat eben eng Donrow-Doktrin, mm. well sei jo Marketing mega gut sinn. Also, geht am Anfang das selwischt an boah, sind, sind schon ewig gemacht sie hatten der Chile gemacht äh, sie hatten äh, an Argentinien gemacht sie hatten net ähm, och a Panama schon gemacht äh, 89 am Dezember äh, wo se och dee Kanal zréckgeholl hunn an lo nach eng Kéier wëlle lo och soll der China haniwwer goen Mhm. oder auch do China Afloss soll gehuelen an dat probéiert se jo och lo zréck ze rudderen. Si intervenéieren ëmmer do wou hinne grad passt. Ja. Dat heescht, das, das am Fong näischt Neies. Dat Eenzeg, wat ännert, ass d'Éierlechkeet, mat där se et mëttlerweil maachen. Well se hunn ëmmer gesot, et geet fir de Freedom, Freedom vun de, vun de Leit. An den Trump seet, oh, scheidegal, Freedom, ech wëll Ueleg. Dat heescht, Ja, nee, das- se sinn einfach méi éierlech ginn. Well déi Mir kann- froen lo wat wat geschéie lo an Venezuela well äh, bon déi Vizepresidentin huet jo lo ass Interimpresidentin lo ginn
Ja, a mo kucke wat lo wat geschéie a si well, stinn nach äh, ëmmer zu hir, zu Maduro. Ja, mee das jo hat war jo déi selwecht Dengens. Ma déi eng do, déi äh, geflücht war, déi den Nobelpreis gewonnen huet, mhm. huet den Nobelpreis den Donald Trump lo ginn. Ja, also wonnerbar. An äh, war jo vu Venezuela war jo Position. bis lo acht Kricher äh, geléist. Kee kann man zersuren, dat déi acht Kricher sinn. Hie kann doch net so, mé ah, net am. Hie wieset, hie wieset. Ja, natierlech. Hie wëll net so, nach so humble, hie wëll net so. das ein humble I don't have time now to talk about it but ja yeah.
nee, dafür gucken mal wie wat du wat weiter geschehen also ähm, das ganz klar hier so ähm, mir okay problem so lange regime du hast immer da will normal schaffen ja an andere wieder entweder du musst was du sest oder Indirekt. du was auch fort ja, so, das ist der stil an moment wir sind dann nicht genau wat lebt ähm, sie bis die militia gruppen am moment mhm. bist die andere du hast die schlagen trotzdem nach immer die pro Maduro oder pro Government ja. ähm, Manifestatiounen. Du hues die enger oder die aner seit ech äh, kein Expert um Venezuela mhm. ich kann net so also wahrscheinlich wo Konditionen wirklich schlecht fir Leute da kann ich gerne leben ja. ich sind noch ke große Fan vu Maduro selber schon einfach Problem mat illegalen Interventionen an ähm, mhm. so na mat Leit dat ëmmer un de Leit selwer ze decidéiere wat wat ze wëllen ähm, a wie hiert Land soll regéiert ginn. Et ass net fir irgendengem aneren do äh, ze ze intervenéieren. Ähm, Nee, dofir misst gucken, schwéier wat- also wahrsch- wat die wahrscheinlech next- kréise dat duerch wat ze Ja, wëllen. ich meng die next wéi sot jo si gife jo dann mega vill äh, inve- investéiere lo an Venezuela a so weider Mhm. als dat am Ueleg ass

Jo, an de Film hues de d'Biller gesinn? Si sinn aus de aus dem Büro fortgelaf a sinn direkt fëmme gaang bei den Auto. Ween?
Ma den äh, President vu Grönland an äh, Dänemark. Ah, ja. Also, Premier Minister zu also, da. Egal, dat eng Iwerpanz, Digga. Sorry, as bëssi Witsch. An da lebt se raus. An Auto, gëtt direkt gefëmmt. Ja, also, wahrscheinlich wurde de Meeting net mega konstruktiv. Nee, leider net. Ähm, ech, schon, ech mengen, dat wär an Tent vun den, vun den USA fallen. Jo nee dat a wann sou ass dann ja. Ma wéi gesot wann sou ass dann ass et erëm sou well mir kënnen näischt man. Dat ass dat wat e bëssi erëm schued ass an nee mee bon dat ass jo story to continue. Mol kucke wat duerno. Bleift spannend. Mir gesinn awer am Moment Muskle ginn äh, nee, dat, spillen Sp Muskle gi spille gelo am Moment nee, an an die mir Angst, henken hannen drun an ah, dat eenzeg wou ech Angst bis mat Amerika och ech ah, meng dat gëtt bis zu eng kleng Diktatur fan ech also ähm, klang nee wat will soen ass well Süden mat all hier Gesetzer all déi Sachen wie wann ze luch bis kucks

An dat schlëmmst elo ass ass dat mam mat der Fed weess de wou de Jerome Powell do elo ech meng hie geet a puer Minutten ass e fort. Erklär eng Kéier wien dat ass vläicht fir Leit déi dat net wëssen. Also hien ass eben den hien ass de Chef vun der Zentralbank an Amerika eben. Dat ass hien an u sech ass d'Reegel datt d'Zentralbank muss indépendant sinn. vun der Ekonomie, well si mussen dat jo geréieren, si musse jo kucken, wéi d'Ekonomie geet. Ja. An dann wäerten se hir Decisioune wielen, ob de Leetzëns eropgeet, erofgeet a sou weider. Dat heescht, muss indépendant sinn, do ka keen intervenéieren. Genau.
An do, wat elo geschitt ass, an dat ass dat, wat ech e bëssi schued fannen, ass, den Trump huet, bon, Trump wielt, wien den nächste Spr äh, Chef gëtt. Also, dass ëmmer de President dee decidéiert, Mhm. wat ech och de komesch fannen e bëssi, mee bon, dat ass eebe sou, dass de President dee decidéiert. An elo hunn se eben en, hie gouf elo ugeklot oder gëtt ugeklot, well en, wat wor et scho, well en nei e Gebai gebaut huet vun der Fed oder esou eppes. An elo gëtt dofir en ugeklot, wat scho egal wat ass. An.
Also virun allem wéinst Budgetiwwerzéiung a sou Saachen. Jo, mee bon, dat soen ech mer. An dat Schlëmmst ass, wat den Trump elo déi nächste Méint oder Wochen, wat en dann neie President wielen. An da weess de ganz gutt, wat et geschitt. Wann den Trump seet, ech wëll, datt d'Leezenz erofgeet, Deen Idiot war net drei Seconden iwwerleeën, dee war d'Magen. Voilà, ähm, dat ass e Problem. Ech menge mam Powell hat en iwwer déi lescht Joeren ëmmer erëm Problemer, well den, Ja. well den Trump wollt virun allem, datt de Leitzëns erofgesat Mhm. gëtt. Ëmmer, ëmmer, ëmmer erëm. Aus puer Grënn, virun allem fir Investitiounen, Mhm. mee och fir hir, datt hir Schold Ja. äh, och mat engem Zënssaz ge, traitéiert gëtt, dee vill méi déif ass, datt se Mhm. manner Schold musse bezuelen. An dann hätt de Keter soen, ah, kuckt, mir hunn d'Schold esou Mhm. krass erofbruecht. De Powell huet dat awer laang net gemaach an net ëmmer festgehalen an schwnger lo réicht récemment ja, huet décidéiert dass äh, d'ekonomesch Stonne wie se lo sinn ja, gut genug se fir dass se kann ëm um 0,25 Prozent mhm. mam Leitzens ofgoen. Dat huet dem Trump natürlich net gefallen. An muss e wëssen, dass de Paul vum Trump selber genau, dass dat Ironie ass. Agestalt ginn ass. Ja.
Ähm, Das ist die Ironie von der Sache. Voilà, dat heescht, de Fehler wette net mi man wette lo einfach e Yesman huelen. Nee, das dat wat du mecht méi du sees äh, ja Gewaltentrennung an den USA äh, dat wo vun den äh, Vifaderen decidéiert ginn demols dass dat e Bekeer soll zevill Pouvoir hunn mhm. mit du gesäis mittlerweile sinn Spielregel ja. so gedrängt dass och de Supreme Court deet mal leet méi wat de fa hun déi ze di mat politeschen äh, Ausrichtungen. Du wëlls Gewaltenteilung maachen, mee du setz awer nëmme Leit dran, déi ja. komplett republikanesch oder komplett demokratesch. Dat si zwee Wéier. Ja, dat si zwee, ja. Dat si zwee Wéier. Dat si zwee Wéier. net äh, fir eng Säit méi äh, nee, nee, Probleme wéi déi aner. Mee sorry. Si soll, si soll, si sollen am Fong nëmmen um Recht kucken, mhm. egal wat fir eng politesch Ausrichtung, mee dann ass eng Elektioun oder déi aner nëmmen en héich politeschen Thema. Dat heescht, du, hues, du probéiert awer nëmmen deng Säit voll ze kréien, Mhm. dass déi opgestockt ass. An déi bleiwe jo bis se stierwe Nee, praktesch. dass de Ball An da gi se fort an da kënnt rëm en neien. Dat heescht, dat ass, dat ass och stréit om. An dann hues de elo erëm de President, deen op een och fir d'Zentralbank en neien hëlt. Mhm. Dir gëtt dann och politesch gewielt, also dat Land Nee, leeft dat- einfach. Äh, Ah, dat e bëssi schued ass, mee jo, dofir soen ech mar, dofir war ech meng hoffe Fro just, elo. dass mir, dass, dass dat hei net esou krass kënnt. Also vläicht läit et och um Nee. Fait, dass si einfach esou eng bipolar System hunn. Mhm. Du hues entweder bass de republikanesch Ja, oder du bass dat bréngt demokratesch. näischt. Dat Du hues keng ass weider. schwaarz oder wäiss. Voilà. Dat ass, Vläicht hu mir do nach e bëssi méi Chance, well bei eis awer do vill méi Grotéin gëtt zwësche wat riets a wat lénks ass. Dass esou eng. eng Polariséierung eng vill méi schwéier ass an eisem, an eisem politesche System. Mee dat ass wierklech keng gutt Entwécklung, déi s de an den USA hues, well du hues guer keng méi, du hues guer keng Nuancë méi. Nee, Dat ass entweder dat- komplett Jo oder komplett Nee. An du gesäis et bei all Sujet, wou se diskutéieren. Nee, dat ass dat, wat An ech dofir- dat ass net also- gesond. Dat ass guer keng Nee, gesond, dat ass natierlech guer keng gesond äh, Debat méi an, an deem Land. An, ähm.
Nee, dofir soen ech, dass dat awer e bëssi schued ass. An, bon, wéi gesot, mol kucke wat an déi nächst puer Méint wäert geschéien. An, äh. Ech gleewe just, dass demokratesch Valeuren allgemeng op der Welt vill méi schwéier wäerte ginn oprecht ze halen an Demokratien, wéi se, wéi se am Fong am 20. Joerhonnert opgebaut sinn.
Ja. Fäerten, dass déi mëttlerweil ëmmer méi wäerte verschwannen. An ech mengen, dass vill méi äh, auto, ähm, Autoritär, ja. autoritär oder autokratisch Mhm. ähm, Forme vu Gouvernement wetten opkommen. Aber wat schön ass, eh, well check duch mir gifen noch Anfang gi mar rëm zréck no hanne bëssi. Mir gieren e bëssi zréck nach Ah, das hannen. dawer bëssi- Geet rëm Haaptsaach mir no starke Leader, den äh, den Ted wëll. An hat hunn ech och héiere lo an enger Diskussioun, wat ech extrem spannend fand hunn, déi Fro, wat ass dem Mënsch de Mënsche méi wichteg? A Fräiheet ze liewen Oder vläicht manner Fräiheet, mee dofir materiell Ofsécherung?
Also wat mengs mat materiell Ofsécherung? Stell der fir, du wunns hei zu Lëtzebuerg, mee du hues net grad all Fräiheet, déi s de wëlls. Zum Beispill, du kanns net alles soe wat s de wëlls. Okay. Du kéints vläicht net,
du bass vill méi restreint an denge Mouvementer. Mee Du hues de Liewensstil, wéi s de en elo hues, e Genre matériel. Dat heescht, du kanns kafen, wat s de wëlls, du hues e gutt Haus, nee, gutt Material. Ass, nee. Oder du bass äh, zu Namibia, du kanns alles ma, wat s de wëlls, mee voilà. Du hues eben de Stil de wie vun Namibia dat heescht äh, keng Auto äh, Stilo Fläsch krass also, ja, ja. so mal den Auto méi so mal du bas eng Land eng fräi du géngst da léwer an Namibia hunne wie wie hei ja Ech schengen, déi meescht Mënsche géinge soen, ech géing op Fräiheet an engem Sënn e bëssi verzichten, wann ech dofir e méi héije Style de vie géif hunn. Jo, mee dee Style de vie ass jo och net garantéiert, dofir soen ech jo. Dach, also materiell bass de ofgeséchert. Jo, mee bon, et weess jo ni, wat ka geschéien. Ech soe just, ech schengen, wann s de an enger Gesellschaft bass, wou et schwéier ass, dass de deng Famill iwwerhaapt duerchkriss, du fréiers am Wanter,
ja. du kannst mal was du kannst so was du vielleicht also danach war mir lieber schon gut Schulen ja, das stimmt aber auch schon ein Haus ich sie sicher am engem Haus aber manst Ech äh, wiele flecht net mein äh, ja, Präsident all feier Joer lass einfach egal den Alpha do ass de mech wat fir richchte schalt alles sinn meng meng basic needs sinn awer couvréiert net evident eng tricky vor dann ja
Ja, mee da muss een eben de big picture kucken a kucke jo wat fir dech wichteg ass an och deng Situation familiale an all déi Saachen. Eben. Dat ass eben dann, mee jo, mee mol kucken. Awer wéi gesot, mol kucke wat elo mat der NATO geschitt, wat mat Grönland geschitt, wat mat Venezuela geschitt. Mee op alle Fall wor et den Ufank vum Joer war entertaining an ech mengen. Wor entertaining an et wäert weider entertaining bleiwen. Jo, dat ass.
Mee Mais bon. Das, keng, äh, leider keng flott Nouvelle so mal so nee, also durch das Joer geft besser ufänken mir bon das eben so ah, man muss mat man also wie gesagt gefrot gi man sowieso net muss an ech hoffen dass mir ha in Europa bis sie erwäschen Me too, me bon. Dass mer e bëssi méi seriö ginn an hei ufänken, de Kontinent, d'Europäesch Unioun musse souwisou scho revolutionéieren, well esou weider goe wéi am Moment wäert et wahrscheinlech net am 21. Joerhonnert. Mee dass mer léiere mat enger Stëmm ze schwätzen, well du hues awer och d'BRICS-Länner, déi erop wäerte kommen. An iergendwann, wa mir eis net kräfteg um Rimm rappen, da wäerte mer an der Weltuerdnung nach weider zréckfalen. Nach ier mer ophalen hunn ech nach en Deneofact fir dech. Ah jo, Deneofact. Well dee muss du mir nach beäntweren haut. An Da so mer, wat ass den Deneofact? Mir ginn, mir ginn, mir ginn an de Sport. Mir ginn an de Fussball. Dat heescht, wann s de dat do elo net mëss, dat ass schwéier. Also ech, dat ass keen mega evidenten. Mee ech wëll vun dir wëssen. Äh, et geet ëm World Cup. Oula, okay.
Okay, dat heescht Weltmeeschterschafte, pardon, fir et op Lëtzebuergesch ze halen, Weltmeeschterschaften, all d'Weltmeeschterschaften, déi schonn stattfonnt hunn. Mee et gëtt eng Ekipp, ee Land, dee gepackt huet, Weltmeeschter ze ginn a wärend e Weltmeeschter ginn ass, an all senge Matche bis zum Titel hat e keen Onentschieden, Keen Extra Time a keng Penaltyen. Dat heescht all Match ass gewonn ginn. Straight.
Ok. Wat fir ee Land wor dat? Hm. Land an Joergang wann ech richt. Jo Joergang kann ech der sécher net soen. Also dat kanns de vergiessen. Ok, mee Land kanns mer vläicht soen. Hm, boah ech géif einfach soen, also statistesch gesinn géif ech einfach Brasilien soen well se hunn déi meescht gewonn. Dat heescht méi Chance dass se dat fäerdeg bruecht hunn

Just fir déi, déi elo nokucken, ech soen dat aus dem Kapp, ech hu se hei net stoen, 38 nach eng Kéier Italien, an du koum eng laang Paus wéinst dem Weltkrich, dunn 1950 Uruguay, 54 Däitschland, da kënnt 60, nee 58, pardon. Brasilien, Pelé. Da kënnt äh 62 Brasilien. Da kënnt 66 England, Wembley, Tor, Tor Wembley do, den Ghost Goal. Ma et wor e Ghost Goal. Da kënnt 70 rëm Brasilien, déi lescht Kéier vum Pelé. Da kënnt 74 rëm Däitschland, 78 Argentinien,

An den USA, Brasilien, ech soen der direkt, dat wor et net, well dat wor Eelefmeterschéisse géint Brasilien, dat heescht, voilà, géint Italien, pardon, wou se gewonn hunn. Den 98 ebe Frankräich a Frankräich, 2002 Brasilien a Japan, Südkorea, 2006 Italien an Däitschland, Spuenien, 2010 Däitschland, 2014, 2018 Frankräich erëm an 2022 Argentinien.
Also ouni Gegelgoal, ouni näischt. Also du kannst schon mal direkt 22 raushuelen, well mir wëssen, dass Argentinien do op Penalty géint Frankräich gewonnen huet. Nee, dat ass wouer, mee dat ass eng gutt Fro, dat doten. Also.
Fir et dat mir einfach ze maachen, et ass geschitt, wou s du scho gelieft hues. Oh, dat ass awer schon. Dat heescht ab 94 erop bis 2022. Boah, ech gi soe Frankräich.
Wat fir e Joer? Oh, déi 1998, nee? Nee.
Nee?

Wat hat ech da vergiess lo? Brasilien? Ja. 2002.
Ech hat da gesot Brasilien souguer. Ja, am Ufank hues de Brasilien.
Mei, Ech wollt et bëssen natierlech, spannend du.
maachen.
Nee, nee, dat wor richteg schonn. Ja, Statistesch mei, gesinn ja. wor et richteg gewiescht. Mee ech wollt dann d'Joer och ginn, fir dass de weess. 2002. 2002, en Tournoi, dee mer, dee mer nach Okay. gekuckt haten. Ja, an Mensch einfach straight gewonn. Bum, bum, Krass. bum. Okay.
Mee wat eng Ekipp se och deemools haten, ne? Dat wor eng legendär Ekipp. Okay, interessant was net. Na na wees dat och.
Ech wollt et am Fong bëssi hale fir Bon. wa mer méi no un d'Weltmeeschterschaft next also de- also am dësem Joer komme mee ähm, ech hat dat elo ech hat dat elo gelies an ech sot mer esou ah komm ech ech huelen dat elo ech huelen dat elo. Carrément. Ah, Mee ja. et sinn äh, just fir ze soen, et sinn och nach ähm, dräi aner Ekippen, déi et fäerdeg bruecht hunn einfach all Match ze gewannen. awer lo net mat äh, no Penalties no Extra Time. Äh, Dat waren äh, Uruguay 1930, Italien 38 an Brasilien 1970 och. Hm, Dat heescht, okay. Brasilien schon zweimal fertig bruecht, mee eben just eng Kéier wirklich Richtig, richtig. voll Vollgas, voll duerch. Ma ja, interessant, interessant. Gut. Maja da soen ech der Merci fir de flotte Podcast.
Dir och. Mir gesinn eis esou ganz schnell. Ma um Enn vun der Woch lo ja. geet et fort. Da geet fort gi mam Psy Ski fueren. Weis mol wéi et geet. Ass d'Wieder gutt? Ech hunn net gekuckt. Et geet.
Ech mengen, Et geet.
Ja, ech mengen, lo Geet net déi, mega. ja, och net esouvill geschneit déi lescht puer Deeg, mee bon, mol kucken. Also ech hoffen, dass et elo erëm besser geet. Mee bon, egal, Vakanz ass Vakanz. Definitiv.
Ech free mech drop an jo, wéi Okay. gesot, Merci an da bis d'nächst Kéier.
Ja, mir gesinn Ja. ons.
Allez, ciao, ciao. Ciao.